Bo ta scuchando Virginia di Aida Duz. Virginia, un cuenta di Afefe, nará door di John Thijssen. Afefe ta e palabra na Yoruba, un idioma di West Africa pa biento. Den e serie di cuentanan di Caribe aki, AFF ta haña un nificacion magico. Cada storia ta inspira pa sucesonan istorico, pero AFF Stories ta cuentanan di ficcion cu ta tuma lugar den temponan colonial. Pa e buki aki nos a traha hunto cu investigador cu a profundisa nan mes den historia di sclavitud na Aruba. Aida Does, Danielle Nijboer, Ellie Rose Campbell y Joan Winzak. E biento magico. E ta biba ariba di mundo, cerca strella y luna, cerca solo y arco iris. Hende cu a biba prome cu nos tabata conoce caba, hende ku ta bin despues di nos tambe lo konosé. Di Afrika e ta bini, e ta fuerte, amabel i ágil, bulando riba region, oséano i riu, pasando banda di waterval i sero, e ta opservá nos. Ta un bientu e ta, un biento sumamente kariñoso. Esei bo por mira den su wowonan. Tin bes, ora e ta rabia, e por parse un mal tempu pisá, raso i bló na gritamentu. Nubia ta bira skur ora e ta lastra bai ku nan, pusha nan den tur su furia. Tempo por bira basta pisá e ora ei ku strena i lamper ku ta sende paga. Lusa shelu skur rato rato. E ta hisa e awa di laman den olanan gigantesko. Palonan ta suspirá i krak bou di su forsa. Pero mayoria biaha, mayoria bes E ta suave i fresco, ora solo ta kima i ta haci hopi calor. Manera un pluma e ta cariciá bo cara, bo cabei di wowo i e cabei riba bo cabes. E ta piaha den tempo i ora e ta kere cu bo mester di dje, e ta bula bin topa bo pa scuchá bo. Pa papia cu bo pa konsolá bo, pa duna bo forsa òf te asta pa yuda bo stroba hende ku mal intenshon. E tin un sekreto grandi sí, E mes ta skohe esnan ku por wak-e i skuch'é. Ta ken e bientu mágiko aki yen di sorpresa ta? Su nòmber ta Afefe. awa ta yobe. Un palo di awasero a spierta Virginia for di trempan. Tabata skur ainda pafó. E tabata skucha e gotanan di awasero ta bati tambó riba dak. E sonido di e promé awasero despues di un tempu largu largu di sekura. nunka tabata keda ful seko den e chosa e ora ei. Virginia tabata sa eksaktamente unda e dak tabata lek. Den purá el a pone algun kalbas grandi abou na suela pa gara e awa. El a keda skucha e sonido di awasero un rato mas, duru riba dak i drop suave den e kalbasnan. E rosea di e otronan tabata keda regular. Tur hende tabata na soño ainda. Den su pensamentu, Virginia tabata imaginá su mes kon e barina final di kaminda tabata yenandu ku awa awor. E lo por baña ku e awa ei. Ketu ketu, el a lanta lihé hopi mas trempan ku kostumber. Den skuridat, el a kana pia bou ku un kalbas den su man riba e kaminda mohá. Ku kuidou, el a kana un pia un pia. Ora awa a yove duru asina, tabata fásil pa Slip dal abou. E tabata skucha ku atenshon, pendiente di sonidonan inesperá. Bo no sa nunka kiko ta skonde den skuridat. Pero a keda ketu ketu. Asta e gai ku ta gusta kanta hasi bo chinche trempan ta drumí ainda. Una bes e kuminsá kanta e no sa para. No ta dura hopi e ora ei promé ku solo sali i bo mester ta kla pa un otro dia di trabou mas den Kunuku di Eshon. Virginia no kier a pensa riba esei ainda. El a yena su pulmonnan ku aire fresku i e tabata disfrutá di e holor refreskante di awaseru. Mientrastantu, awa a stòp di yobi. Un solo gota tabata kai for di e takinan di e mata di watapana banda di e kaminda. Ariba e blachi di e matanan, gotanan chikito chikito tabata akumulá, ku tabata bria den e lus di strea manera pepita di kristal. Virginia tabata kontento pa dal un baño trempan, un luhu ku ta den temporada di awasero so e tabata por permití su mes. Riba e isla seko i kalor di Aruba, hopi luna tabata pasa sin un gota di awasero. Temporada di sekura teribel no tabata djis un kuestion ku kasi no tabata tin awa pa bebe, pero tin ora bo por wèl di lubidá bañamentu. Ta den lamá so lo bo tabata por baña e ora ei. Mihó ku nada. Pero bo kurpa tabata keda ta sinti gròf, komo si fuera tabata tin miñones di pipita di salu pegá na bo kurpa. E shon di e kas grandi no tabata kibra kabes su mes ku kosnan asina. E tabata perkurá pa su famia haña un bon kantidat di awa. E tabata laga nan warda awa den barilnan den su magasina i e tabata manda hende ku e tabata tene katibu pa bai buska awa for di e pos di awa grandi. Sin un burico of cabai tabata dificil pa yiga na e poos di awa. Pa Shon Yan, loke tabata mas importante cu tur cos tabata pa e plantashi funciona manera mester ta y cu e hendenan cu tabata traha den cunucu tabata traha duru. E tabata yama nan men slaven, cativo. E hendenan mes tabata bisa, pasobra ta ta tene nan den sclavitud. tur hende tabata yam'é Shon, Shonyan. Tin ora e tabata bisa rabiá, Mi nòmber ta Shon Jan Hendrik! Pero e nòmber hulandes ei Hendrik tabata sona straño i tabata difísil pa pronunsiá pa esnan ku tabata kostumá di papia papiamentu. I papiamentu tabata e idioma di kasi tur hende na Aruba, di Virginia tambe. E casá di Chongyang tabata e señora, Señora Susana. E nomber aki tabata menos dificil pa pronuncia, aunke e ü tabata cambia si den un u. Tur hende tabata bisa Señora Susana. E shon so tabata bis'é Susana. Pa suerte, tur hende tabata yama Virginia simplemente Virginia. tur hende ménos e señora. E tabata bisa Virginia Demetricia. Esei tabata su nòmber kompleto, Virginia Demetricia. Pero di e manera ku e señora tabata pronunsiá su nòmber, pa Virginia su di dos nòmber a kuminsá sona straño, manera e nòmber ei no tabata pas kuné. Na kaminda pa e bari di awa, Virginia lo bida un rato di e shon i e señora i tambe di e temporada sin fin di Secura. Ora su curpa tabata bira papa soda despues di traha duru den cunucu, e tabata blo pensa di e awa refrescante cu a cay for di shelo i cu e lo sinti ta basha riba su curpa un djis aki. Ketu asina, el a para wak e caranan di su ruman hombernan i su ruman muhe drumi. E morocho, Juliana i Julian, tabata tin dos aña mas grandi ku Virginia. Plácido tabata esun mas chikito. E tabata sensitivo i lif. Nan tur tabata stim'é un mundu. Virginia, hopi biaha tabata preokupá p'e. tabata komo si fuera e tata tin un ekstra sentido pa tur kos ku tabata pasa ku Plásido. Manera e tabata sinti loke Plásido tabata sinti. Plásido nunka a konosé mami. El a yega di pensa hopi biaha. E tabata sa ku Plásido ta ta sintié kulpabel ku nan mama a fayesé dos siman despues ku el a nase. Virginia a yega di splik'é hopi biaha ku no tabata su falta. Mami a bira malu ku kentura haltu i no por a haña remedi pa bira mihor. Pero Plácido tabata keda sintié fastioso. E tabata hasi su bèst pa no stroba su rumannan. i na nan turno nan nunka lo hasi algo pa e sinti ku el a hasi algo robes. Tabata komo si fuera nan tur a palabrá ku huntu nan lo ta e mama p'e ku nunka el a konosé, e mama ku nan mes tabata haña falta di dje. Virginia tabata loko ku su famia. Desde ku nan mama a fayesé, nan a bira mas será ku otro ainda. Su ruman muhé, Juliana, tabata biba su bida di un forma hopi kouteloso. Kuidó pa tal kos, no hasi esei, no bisa e kos ei. Julian tabata otro. E no tabata miedoso. i pa su kabes duru el a haña su mes den problema varios biaha kaba. Virginia tabata mas manera Julian. E kautela di Juliana no tabata p'e atol. E ta tin un karakter fuerte i no ta ta laga niun hende bis'é kiko pa hasi. Do Xiom pa ta liber un rato El a pensa mientras cu e tabata cana pafó asina trempan. Ora el a llega na barí di agua, tabata manera el a pensa mes. Barí tabata yen yen. El a pasa su man den e agua dushi, sinti e ta core memey di su dedenan. E tabata friu, pero e tabata loco pa sinti e prome momento cu e agua fresco mishi su cuero. El a wak rònt sin ningun hende tabata wak. Kita su shimis lihé-lihé i pon'é abou di un afdak chikitu serka di e barí. Ei e lo keda seko. Bo no sa nunka ku e yobida nan. Awa bo basha abou na kualkier momento den tur su intensidat i nada den aire liber ta keda seko. Virginia a yena su kalbas ku e awa fresko.

E tata tin gana di grita, grita masha duru mes. Pero si e grita, hende lo lanta for di soño i bin wak kiko ta pasando. Sigur, e gai tambe a lo kuminsá kanta mahos. El a tapa su boka ku su man i e kalbas a kai dilanti di su pianan muhá. El a sinti algu yen di baba riba su man i el a wak e male chor kore bai. Ai no, Dori! Bai djaki, Dori! E Dori chikito kai riba su pianan chikito. Nèt banda di dje e tabata wak-e komo si fuera e kier a bisa, Baha ahí! E temporada di awasero a kuminsá i esei ta mi tempu tambe pa disfrutá. Bai abo ei! Virginia a grita miéntras ku e tabata pike e kalbas for di suela i kuminsá prepará pa tir'é riba e dori. Ku su wowonan grandi e dori a mira kaba kiko ta sper'é i den un par di salto el a somentá. Pa Virginia e fiesta kaba. Na gruñamentu, el a piki su shimis, bisti lihé i kana bèk pa e chosa. Asina ku el a drenta, el a tende gai kanta. Mare, e por a drumi un ratu mas bou di e laken riba flur. Presé no tabata posibel. Shon su reglanan tabata hopi strèng i traha nan tin ku traha. E otronan tambe a lanta wou i a kuminsá drecha den pura. Tur hende hasi lihé pa kuminsá ku trabou, tur hende ménos Virginia. Pura! Su ruman muhé Juliana a sinta tras di dje, miéntras ku el a pone un pida pan den su man. No pone shon rabia! Virginia a mara su lenso di kabes riba su kabei muhá i el a kore tras di su ruman hòmbernan. Julian i Plácido tabata na kaminda pa e kunun ku kaba. Den tur su purá, Virginia no a paga tino. Crash! El a tende di ripiente i el a sinti manera un hende ta ranka su shimis. Spantá, el a wak abou i el a ripará ku el a keda pegá na un kadushi. Ai no! Un skèr! Virginia a saca bou pollo y poco poco el a cuminsa kita su shimis sumpiña pa sumpiña for di e cadushi. Ay! Un di e sumpiñanan hañiqué den su duim. Pa colmo, Virginia ta ta murmura mientras cu el a mira un gota chikito di sanger ta drup sali for di su duim. El a purba dobla e tela di tal forma cu bo no por wak e sker mucho bon. Pero esey tabata imposible. Kore, e tata tin ku kore, sino e lo yega demasiado lat na kunuku. Un kos e tabata sa sigur, esaki ta bai bira un dia teribel.